Um, ha vha ri na mashudu mbulaheni muṅwali wa ndi vengoṱe ri ḓo mba uri a ri vhale masiaṱari nyana a u thoma a bugu yawe
hei bugu ipfi ndi vengoḓe ḓo thoma vha kha page one i vha yanga rali u dzhena tshikolo a si u tamisa tshifhinga Hone u ṅwala tsha u ndi u laṱa. Mulalo ndi ṅwana o bebiwaho kha ḽa mukovha hune ha vha vhukati ha musuḓi na shakadzi. Ḽone shango ḽi re mahayani vhukuma. Hone hune wa humbula u ya ḓoroboni wa pfa u tshi dzhenwa nga gonobva ngauri thekhisi ndi nthihi ine ya ḓa i tshi bva Muraluwe na Tshivhungweti. Arali wa fhira, arali ya fhira, u kombetshedzea u sinḓa nḓila wo livha muswoḓi uri u ḓo kona u fara dziṅwe thekhisi dzine dza dza ḓa dzi tshi bva Tshifolovhoḓwe na Tshipise. Mulalo o bebiwa nga mukalaha Vho Bumbulu na mukegulu wavho Vho Betty. Mulalo o vha a tshi dzula na khotsi yawe, mme yawe na khaladzi yawe Thaidzo musi mukalaha Vho Bumbulu vha sa athu raha bakete. Zwino mukalaha vho swika he vha lovha nga vhulwadze ha tshivutshela zwe zwa akhamadza vhathu. Khaladzi avho vho fhedza vha tshi imba luimbo lwa uri Vho Beti vho vhulaya khaladzi avho. Zwino mukalaha vha tshi lovha, Mulalo o vha a tshe muṱuku vhukuma. Vhutshilo a vhu ngo vhuya ha vha ho leluwaho na luthihi hafha muḓini nga murahu ha musi mukalaha vho no ri sia, vhunga vhathu vho vha vho thembela khavho uri vha ita pulane uri vothi ḽi vhe ḽa tsho u tika. Tshiṅwe tshithu tshe tsha vha tshi tshi konḓisa vhutshilo hafha muḓini ho vha hu hoyu khaladzi a mulalo thaidzo we a vha a tshi tou edza zwine dzina ḽawe ḽa amba zwone sa izwi o vha a tshi tou konyolela matanda nḓevheni a dovha a tou vha lunyunyu kha shango, ho katelwa na henefha hayani. Hafha shangoni ḽine a dzula khaḽo vhathu vho vha vho no tou neta vhukuma. Hayani iṱali vho vha vho no tou pfulufhuwa tshoṱhe. Vho Betty vho konḓelela u alusa vhana naho zwi songo leluwa ngauri mushumo wo wo vha u tshi ri ndi bva vhubvo, mundende vho vha vha sa athu u swika u hola. Mulalo o ya a thoma tshikolo phuraimari ya Mukovha a tshi tou vha ṅwana-ṅwana tshikoloni vhunga o vha e e na ṱhoni. Mulalo o ya a Mulalo o vha e na thaidzo ya uri musi zwi tshi ḓa kha zwa tshikolo, uri a phase zwo vha zwi songo leluwa u fana na kha vhaṅwe vhana. Mme awe vho vha vha si na tshifhinga uri vha mu gudise vhunga vho vha vha tshi mu vhudza uri u tou vha dodo, o dzhia vhone. Zwino vhone a vho ngo vhuya vha ḓidina nga u vhea lwayo lwavho tshikoloni. Mulalo o phasa gireidi ya vhusumbe Phuraimari ya Mukovha o no tou vha muhulwane kha vhaṅwe vhana vhe a vha a tshi khou dzhena navho ngauri o vha a khou konḓelwa vhukuma. Vho Betty vho swika he vha vha na thaidzo musi Mulalo a khou tea u ya sekondari, vha tshi ralo u ḽa marambo a ṱhoho uri u ḓo ya ngani tshikoloni. O vha a khou tea u ya sekondari ya Malilele ine ya wanala Shakadza. Zwo ralo, vho vha vha khou ita na u gungula uri na u kona ha koni nahone o tou fhelekedza vhaṅwe tshikoloni sa izwi a sa phase. Shakadza ho vha hu kule nyana na mukovha lune Vho Betty vho vha vha Vho Betty vha khou vhalela uri a nga si tou sinḓa nga ṋayo fhedzi vho vha vha nga si mu ṱoḓele Goloi ya uri ngauri mukomana wavho o vha vhudza uri vha ḓo vha vha khou tou tambisa tshelede arali vha ita zwa u mu ṱoḓela goloi muthu ane ha nga ḓo phasa. Havha mukomana wavho Betty vho vha vha sa ṱoḓi mulalo sa vha sa ṱoḓi mulalo na murunzi wawe vha sa ṱoḓi na u mu vhona. Zwa uri vha khou mu vha khou mu vhengela mini zwi ḓivhiwa nga vhone vhaṋe. Vho Betty vho vha vha tshi vhona u nga mukomana wavho u khou vha vhudza zwone zwone ngeno zwi tshi khou vha fhambanya na mulalo. Mulalo musi tshikolo tshi tshi tshi tshi vula o vuwa nga matsheloni a humbula uri a nga dzhena ḓaka na vhaṅwe a wana uri hu khou ofhisa lune ene a nga si kone uri a ye tshikoloni, fhedzi musi a khou amba zwa u ofhisa ho vha hu tshi ḓi vha na vhaṅwe vhana na vhaṅwe vhane a nga ṱuwa navho. Hu tou vha uri o vha a songo ḓowela muthu nga hafha mukovha, u sa ḓowela hawe vhathu zwo vha. Zwo itiswa nga mme awe vhe vha vha vha sa mu tendeli uri vha sa mu tendeli u bva a ya u tamba na vhaṅwe. Mulalo o vuwa a dzhena nḓilani na vhaṅwe vha yo na vhaṅwe vha no dzhena Ratshibvumo vhunga vha tshi vhunga vhathu vho vhathu vhane a dzhena navho vho no dzula henefha mukovha vho vha vho no ṱuwa. Vho mu sia a tshi kha ḓi ḽa marambo a ṱhoho nga ha u ya tshikoloni. O mbo ḓi ṱuwa navho a sa a sa vhuyi a amba na muthu vhunga a tshi shona. O swika a sala muswoḓi a thoma u humbela milenzhe hanefho uri a ḓo tsa Shakadza sa izwi. Sa izwi Ratshibvumo tshi tshi wanala Muswoḓi Tshisimani, hoyo wo vha wo vha mushumo wa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na hovha maṅwe maḓuvha a tshi ṱuwa na vhaṅwe nga ḓaka vhunga hu tshi pfi ndi yone ya u khauledza. Havha vhana vho tshimbila nga milenzhe vhege mbili fhedzi U bva tshe tshikolo tsha vula, muvhuso wa ḓisa mabasi a u hwala vhana u bva hune vha dzula hone u ya tshikoloni a dovha a vha vhuisa musi tshikolo tsho no bva. Vho Betty vho tou mangala hoyu mulalo a khou vhuya. O tsa kha bisi na vhaṅwe vhana, vha vha vho, vha vha vho takala, fhedzi vha na mbudziso mbiluni yavho ya uri, Ndi nnyi ngoho ane a tou vha na mbilu yavhuḓi o tou ṋeaho vhana milenzhe u swika hayani? Mulalo a tshi swika hayani, vha tshi mu vhudzisa a ri, Ro ri, ro ri musi ri tshi swika tshikoloni nga matsheloni ra vhudziwa uri nga masiari musi tshikolo tshi tshi bva ri songo ṱuwa hu na mabasi ane a khou ḓo thoma u ri hwala ḓuvha na ḓuvha. A hu na tshe, a hu na tshe na, a hu tshe na u lenga vhunga ri tshi ḓo vha ri sa tsha tshimbila nga milenzhe. Vhobethi vho vha vho takala vhukuma musi vha tshi pfa aya mafhungo. Fhedzi vha fhedza vha ri nga mbilu, Hoyu muvhuso u na tshelede ya u tambisa ya u tou badelela mabasi u hwala vhana vhane vha khou tou ya u feila sa uyu wanga? Fhedzi vho mbo ḓi ḓi, vho mbo ḓi ri kha mulalo, Ṅwananga, ndo vha ndi tshi sala ndi khou vhilaela vhukuma uri ni khou tshimbila hani ḓakani, vhunga hafha nnḓa hu songo tsireledzea. Zwezwi vha khou amba nga u ralo, Thaidzo o mbo ḓi vha a khou bvelela a tou imisa tshanḓa saizwi, Mulalo na mmeawe vho vha vho dzula muṱani muṋangoni wa nnḓu khulwane, ngeno ene o livha lufherani lwawe lwa pulaṱa lune lwa vha thungo nyana. Pulaṱa ya hone ndi ye mukalaha vha vha luma mbilu vha i fhaṱa nge vha vha vho neta nga u khokhonyeliwa vhusiku nga thaidzo a tshi ralo u ita phosho. Thaidzo o vha a tshi ri u, o vha a tshi ri u vhuya a ḓidzhenela henefha. Mme awe vho vha vha tshi bika zwiḽiwa vha ya vha vhea henengei arali vha khou ṱoḓa u eḓela kana vha tshi khou, vha tshi khou bva vhunga vha sa ṱoḓi a tshi dzhena hangei nḓuni hu si na muthu ngauri vha nga wana zwithu zwinzhi zwo tshinyala. Nga hetshi tshifhinga Vho Betty vho vha vha tsini na u hola mundende. Zwino vho vha vho takala vhukuma uri vha ḓo kona u renga zwiḽiwa hafha hayani. Vho Sarah vho mukomana wavho vho ya vha vha thusa vhukuma uri vha ye vha vha ye vha u wane hoyu mundende vhunga vhone vho vha vha tshi vhou hola. Mulalo musi a tshi wana uri mme awe vha khou ya u hola mundende, o takala uri vha ḓo kona u mu ṋea vho ya u renga zwine a funa ngeno vhone hezwo zwiṅwe zwa hezwo zwiṅwe zwa zwithu zwi zwi siho muhumbuloni wavho. Mundende wo ri u thoma u vha bvela vha renga vha rengekanya zwithu hafha hayani mulalo a tshi humbela ya u khera vha ri, A thi tambisi tshelede nga u fha muthu a sa koni, hone zwi a fana hu fha ndo renga zwithu zwa u ḽa afha hayani. Vho Betty vha Vho Betty. Vha koniwa nga thaidzo ngauri musi a si na tshelede u ya a a tshi ṱoḓa u ya a tshi ḓa a tou vha shushedza uri vha mu fhe tshelede a kone u ya u nwa ngayo. Mulalo o o vha a tshi vha pfela vhuṱungu musi vha tshi ri a thi na tshelede ya u renga tshisevho. Tshifhinga u mu u a. U a mu thithisa kha mishumo yawe ya tshikolo ngauri u ita phosho nga radio kana u sokou mu vhidzelela a ri a mu ḓisele maḓi a u ṱamba. Zwino Mulalo o vha a tshi ita nga u ralo sa izwi thaidzo a tshi ḓi ita a tshi ḓi ita tshiguru hafha muḓini. Ḽiṅwe ḓuvha nga matsheloni Mulalo o vuwa a ḓi lugisa mme awe vha tshi khou ṱoḓa u u mu onyolosela zwiambaro zwa tshikolo khathihi na u mu lugisela zwiḽiwa zwa nga matsheloni, vha fhedza vha ri vha vha fhedza vha vha ri vha khou tambisa tshi tshavho vha fhedza vha ri vha khou tambisa tshavho nga nga. Vha khou tambisa tshifhinga tshavho nga u mu itela zwiḽiwa, u ḓo kumedza tshikoloni a tou ṋaṋa u sa kona ngauri vha ḓo funza ene o lala. Vho Betty naho vha si na tshithu, vho vha vha tshi lusa nga nḓila dzoṱhe uri vhana vhavho vha ḽe vha dovhe vha wane zwezwo zwiṱukuṱuku zwine vha kona u zwi swikelela, fhedzi mulalo wo vha vha si na ndavha nae, vhunga vho vha vha na ndavha na hoyu mutukana wavho ane a vha thaidzo. Naho naho a tshi vha ḽisa mbilu, vho vha vha tshi mu funa u fhira mulalo. Vho Betty musi mulalo o. O no ṱuwa tshikoloni vho bva vha ya u renga vhurotho vhengeleni ḽi ḽiṱuku. Zwino vho ri vha tshi vho vhuya vha ṱangana na mapholisa vha tshi sumbedza uri vha khou ya muḓini wavho. Vho ri u pfa hezwo vha tshuwa vhukuma uri mapholisa matsheloni mangafha muḓini wavho mulandu. Vho Betty vho mbo ḓi hwenya. sa izwi vho vha vha tsini na u swika. Musi vha tshi swika, mapholisa vho mbo ḓi vhudzisa uri Thaidzo u hone hayani naa? Vho Betty sa izwi vho vha vha sa athu amba nae u bva tshe ḽa tsha, vho mbo ḓi vha fhindula uri, A thi, a thi kholwi A thi khou ḓivha vhunga ndi sa athu mu vhona u bva tshe nda vuwa fhedzi sa izwi hu tshe matsheloni a thi kholwi uri u ḓo vha o no bva ngauri tshifhinga tshinzhi u u a rongomelwa. Thaidzo a tshi tou vhona mapholisa vho ima khoroni ya muḓi. wa hawe e nḓilani ya u vhuya hayani o vha a tshi khou bva ha khonani yawe Tshilidzi. O ri a tshi lavhelesa a zwi vhona uri hu tou nga hu khou ṱoḓiwa ene, a mbo ḓi luma a mbo ḓi luma lwatsi na zwenezwo vhunga a tshi ḓivha uri o itani. Khonani yawe o mangala vhukuma uri o humela mini saizwi vho langana uri u khou tea u amba u ambara zwiṅwe zwiambaro uri vha kone u bva. Vho ri a tshi mu o ri a tshi mu vhudzisa a tou thoma a femela nṱha a dzhia muya nga murahu a ri, Mulovha, Ndo vha ndi khou ndi khou pengeliwa nga muṅwe mutukana, zwino ndo mu ṋea mipama yo vhalaho a ṱuwa a tshi ri u khou ya u mpfarisa. Zwino hu tou nga hu tou nga o zwi ita zwa vhukuma ngauri mapholisa vho ḓa hangei hayani nahone nṋe ndo ndo tou huma ngauri ndi khou ofha u fariwa, a thi zwi ṱoḓi. Tshilidzi o ri u o ri a tshi fhindula a ri, Zwi a fana, khonani yanga. A hu na hune na ḓo shavhela hone, fhedzi musi vho no ṱuwa ni ye u ambara zwiṅwe zwiambaro. Vho Betty vho mbo ḓi ya u. U mu sedza uri u hone, vha, vho mbo ḓi yo mu sedza uri u hone, vha khou ralo u amba nga mbilu uri thaidzo ha neti nga milandu na u ḓi panga khakhathini. Vho ri u dzhena nḓuni vha wana hu tshi nga ho vuwa muvhuḓa wa, ho vuwa muvhuḓa wa vha wo ya. Zwa vha mangadza vhukuma uri ṋamusi o tou buba nga u rali kani o vha a tshi zwi ḓivha uri mapholisa a ḓo ḓa. Vho vhuya vho vhuya na phindulo kha mapholisa ya uri hoyu muthu o no bva, zwa uri o ya ngafhi ndi nga zwifha vhunga u bva tshe ḽa tsha ndi sa athu u mu vhona. Mapholisa vho vha vha sa khou themba zwine Vho Betty vha khou amba zwone, fhedzi vho kombetshedzea u zwi tenda sa izwi vho vha vha si na bammbiri ḽa u ṱola nnḓu. Mapholisa vho mbo ḓi sia luṅwalo lwa u sumbedza uri Thaidzo u khou tea u ḓivhonadza mapholisani ḽi sa athu u swika Ḽavhuṱanu. Mapholisa vho ri vha tshi ṱuwa, Vho Betty vha sala vha ṱhukhula tshililo vha tshi ri, Murena ndo tshinyani lune vha vhuya vha tou mpha ṅwana o tou raliho. Thaidzo o vhuya hayani fhedzi mme awe a vha ngo mu vhona, o dzhena nḓuni a ambara zwiṅwe, nga u ṱavhanya a fhedza a bva a fhedza a bva ḽi a ḽi ovhola. Ḓuvha ḽo vhuya ḽa tou kovhela thaidzo o dzula muswoḓi hune ha nwiwa hone halwa na ṱhama dzawe. Nga hetshi tshifhinga o vha a tshi tou vha tsini na u kambiwa vhunga o vha a kha ḓi nwa. Thaidzo o mbo ḓi kungiwa nga muṅwe khonani yawe a re na goloi uri vha ye u hu mashakadza. Zwino ngauri Thaidzo u funesa piṱirolo ha ngo vhuya a hana, zwe zwe a ita ndi u doba boḓelo ḽawe a dzhena goloini. Vho ri vha vho ri vha tshi vho vhuya vha wana mulalo E na vhaṅwe vha khou vhuya tshikoloni vha khou tshimbila nga milenzhe vhunga bisi ḽine vha tshimbila ngaḽo ḽo vha ḽo tshinyala. Zwino vho vhona, zwino vhone vha pfa uri ndi khwine vha ṱuwe naho vho vhudziwa uri kha vha ime ḽi khou lugisiwa. Havha vhana vho ri u imisa goloi thaidzo a zwi vhona uri hu na mulalo hafha. Hu na mulalo hafha kha havha vhana vha no khou tshim vho no khou imisa goloi, Thaidzo o mbo ḓi vhudza ane a khou reila uri a ime. Musi a tshi ima, o mbo ḓi ri, Kha hu namele mulalo fhedzi. Khonani ya Thaidzo ho vha hu ene ane a khou reila. Kha sia ḽa u ṅwala, dzifhio tshaḽenzhi dzine ni khou sedzana na ri, Hai, hedzi ndi tshaḽenzhi dzine ndi khou ṱanganesa nadzo nga maanḓa kha heyi nḓila ye nda fara yone? Tshaḽenzhi dzo ḓala nga maanḓa. Hu na zwiṅwe zwine zwi ya nga zwi a seisa nyana mara zwi a vhavha. Vhathu vha tshi sedza muṅwali o ṅwalaho bugu vha sedza hune a khou bva hone, vha sedza zwe a vha a zwone, vha sedza zwine a vha zwone zwino vha pfa vha sa pfhesese uri naa ndi zwone naa. He bugu yo ri i tshi bva mu mu publisher anga a mmbudza zwa uri kha ri vhee tshinepe tshanga nga nnḓa nda vha ndi sa pfhesesi uri why. Mara nau ni vho pfesesa uri why vhathu vhanzhi vha tshi vhona heyi bugu vha ri a si nṋe mulangwa. Nda ri, Ndi nnyi ane a nga takalela uri hu bve tshinepe tsha muṅwe kha bugu ye a ṅwala? Vha fhedza vha tshi vho sokou sea. So ndo ri ndo ya tshikoloni kha vhadededzi vhanga vhe vha mpfunza high school, vhadededzi vhanga vha Tshivenḓa. Ndi khou vha isela bugu ndi ri, Ṅwana we vha vha tou mu funza o bvaho zwanḓani zwavho, khoyu ṋamusi o ṅwala bugu. Vha ri vha tshi i sedza heiḽa bugu vha ri, ndi tshi khou vha ṋekedza, ndi khou tou vha fha yone so, vha ri hu na khorona. Nṋe nda pfa ndi sa pfesesi uri khorona i ya nengei Shakadza naa, hangeno Ṱhohoyanḓou a i ho, yo swika Shakadza nda ṋenga bugu. Na zwezwo nda sa, nda sa zwi dzhie sa tshithu nda sea navho nda ri, Hai, heinoni-vho a i na khorona. Nda vha ṱalutshedza heiḽa bugu ndo tou i fara nga tshanḓa. Then vha pfesesa uri ngauri nṋe ndi khou vha ṱalutshedza zwithu zwine vhone vha khou nyaga u zwi pfa. Ndi khwine vha tou vhusa mbudziso dzine dza ḓo fhedza dzi khou ndiskalea vha ri, Hone iyi bugu arali nṋe ndi nga i renga nda wana yo ṱanganana ndi tea u ya ngafhi? Ndi tshi pfa heyo mbudziso nda sedza nda wana uri vha khou vhudzisa hezwo vha tshi tsheka uri mashudu o vha a sa phasi a sa pengi musi a tshi kha ḓi vha high school. O phasa nga nga mulingo wa u fhedzisa nahone a tshi phasa nga fenela dza 12. Vho vha vha songo ḓivhudza zwa uri u ḓo phasa. Naho phrinsipala vha tshi zwi amba vha vho tou ri kha vhana vhoṱhe vho phasaho ndi nṋe a eṱhe o ntshonisaho. Nda ndi humbula uri u ḓo fhenya, mara o phasa. Na ngori o ṅwala bugu a vha pfesese uri nḓivho ya u ṅwala bugu o i wana gai ngori na tshikolo nda ndi sa koni. Heyo bugu nda ndi tshi vho i, vha tshi khou ntsumbedza muṅwe mudededzi we a mpfunza Tshivenḓa vho na ye, ndi tshi ya khae a ri, No, inwi no khakha nga maanḓa no bvisa ḽinepi ḽaṋu ḽo penya. Nṋe arali heneyo bugu nda i renga, thi vho renga inwi, ndi vho renga bugu. So nṋe ndi nga si takalele u, u, u displayer inwi hangei nḓuni yanga ndo vhea heyi bugu yaṋu. So a thi vhoni zwo ri no, no bvisela mini tshinepe.

riṋe mushumo washu u ḓo vha easy kana u ḓo kona u konadzea. Oh, ndi vhona nga ri vhaswa vhanzhi uri vha ḓi wane vho vho bvisa dzi bugu kana vho vha tshi khou bvisa zwithu zwi no nga na zwirendo challenge yavho ndi ndi sia ḽa tshelede. Nahone government kana dzi stakeholders dza nga kona u ḓisa dzi khamphani dzine dza publisher dzi bugu vha kona u vhonala na kha dzi community vhathu vha kone u vha ḓivha ngauri nṋe ndo dzula ndo rali. A thi tou ḓivha vhaṅwe vhathu vhane vha nga mphabulishela bugu kana vha nga mmbveledzisa. So ndi zwone zwithu zwe nda ḓo imela vhaswa phanḓa hezwo zwithu. So arali havha vhathu vha nga kona u vhonala vha bvela khagala zwi nga thusa vhaswa vhanzhi nga maanḓa. Umm hu na vhaṅwali vhanzhi vhane khamusi vha khou tou thoma zwino vhaṅwe vha khou ḓi tou bvelela vhaṅwe vho thoma mulovha kana vha mulovha u ṅwala. Avho vhaṅwali vhone vho khamusi maipfi ane vha nga vha vhudza one dzi tips dzine vha nga vha vhudza one zwi khou bva kha experience tsheo ine vha tshi wana nga tshifhinga tshe vha ṅwala bugu vha nga vha vhudza zwithu zwifhio. Kha vhaṅwali vhane vha khou tou takuwa zwino ndi nga ri ni songo themba muthu. A nga vha a khaladzi, a nga vha a malume, a nga vha a mini, ni songo themba muthu. Ni songo vha na ḓiwana na ḽiṅwe ḓuvha no pfha hu tshi pfhi muthu ene o ṅwala bugu na vha ni khou nyaga u thusiwa ngae na sabumitha mushumo wawe khae, a ni ḓivhi zwa uri hoyu muthu U a nga ni tswela zwithu zwa no u guma gai, nga nnḓa ha musi arali inwi ni na, ni naho he na saina hone nae uri nga ngoho mushumoni waṋu? Ndo, ndo, ndo vhudza muṅwe khaladzi anga ane o ri u vhona heyi bugu, a pfa uri na ene u khou nyaga u ṅwala. O senda mushumo wawe kha WhatsApp yanga a songo amba na nṋe. Nda mu vhudza nda ri, Nṋe arali ndi tshi pfi ndi Tswotswi, heyi bugu yaṋu ndi nga ya nda i publisher? Ende ndi tshe ndi tshi publisher hone nṋe na nga ndi reporter hone ngauri ndo no vha na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo zwo nṋe ndi a ṅwala ende vha tshi ḓo zwo nṋe ndi a ṅwala ene anga ya ampfarisa vha ḓo zwo mashudu ya ṅwala ndi muṅwali ende ri a vhona na zwiṱori zwawe kha Facebook ine a thu vha ndi vhona huṅwe fhethu ni sumbedza uri ni nga ṅwala bugu zwine amba si zwone ni ngo zwifha zwino hezwo zwithu zwi important nga maanḓa uri ni tshi aphurotsha muthu ni mu aphurotshe ni ambe naye Ni u swikela ni tshi kona u wana uri hoyu muthu nga ngoho ni nga shuma nae, hai uri ni no mu wana ṋamusi na mbo ḓi dzhia script tshaṋu na mu sendela. Hezwo zwithu ndi zwone zwithu zwine vhaswa vhanzhi vha khou ḓi wana vha dzi victim ngazwo vha balelwa na u bvelela ngazwo. So vho Mashudu humbulai ni muṅwali wa ndi vengo ḓe, arali muthu khamusi a tshi kho ḓo renga dzibugu dzavho kana a kho ḓo vha kwama u vha a kwama nga nḓila ḓe? Nṋe vha nga ngwana kha kha Facebook. Ndi na Facebook account yanga ine ya ri O Lugaho Mashudu Mbulaeni na Facebook page ine ya ri True Story by Mash na iṅwe Facebook page ine ya vha ya heyi bugu ine ya pfi Ndi Bve Ngoḓe. Vha nga dovha hafhu vha ngwana kha khoḽo kana WhatsApp kha 0818783877. Ok, hai, ro livhuwa nga maanḓa. Hai, Balansa.